Wel dwi am mynd â chi nôl i'ch gwersi mathemateg heddiw 'ma. Ydach chi'n cofio y symbol yma, symbol pi? Wel, mae'n addas iawn mod i'n eistedd yma ar lan y Fenai heddiw 'ma achos draw ar Ynys Môn mewn pentra o'r enw Llanfihangel, tre'r beirdd, ganwyd William Jones ym 1675 a fo oedd yn gyfrifol am gyflwyno y symbol yma i ni, symbol andros o bwysig sy'n cynrychioly'r gymhareb rhwng cylchedd cylch a'i ddiamedr.
William Jones, dyn hynod iawn iawn, mawr i gyfraniad. Ddywedir bod William Jones wedi mynychu ysgol yn Llanfechell, a dyn y cam nesaf oedd fe, fe dderbyniodd nawdd gan deulu Bwcleiodd y sawl oedd yn berchen tiroedd ym Mhlwy Llanbabol lle oedd ei dad o'n ffermio, a di gafodd o swydd yn Llundan yn gyfrifydd i fasnachwr A'r cam nesaf oedd i fod o wedi mynd i forio. Oedd o wedi sgwennu rhyw lyfr ar forwriaeth. Bedair blynedd wedyn, dyma fo'n ysgrifennu llyfr pwysig iawn ar fathemateg. Ac yma'n Ysgol Syr Thomas Jones mi es i am dro i'r stafell fathemateg. Felly be ydi Pi, meddech chi? Wel, dyma i chi un o'r rhifau pwysica a difyra ym myd mathemateg. Mae'n rif sy'n mynd am byth, 3.14159260 ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond yn fyr, 3.14. A dyma'r rhif da ni'n ei ddefnyddio i ddarganfod cylchedd cilch o'r diameter. A Ffion, beth ti wedi ddysgu am pai heddiw ma? Wel, bod um, William Jones yn dod o ysgol gynradd fi ac um, bod uh, pai yn symbol enwog i Ynys Môn. Rwan Steffan, beth ti 'di bod yn ddysgu yn ysgol heddiw am y Pi yma ta? Arwynebedd y cylch di Pi times radius times radius. Ti ti'n swnio eitha expert! Serious?
Arwynebedd y slice yma. Ti'n mwynhau Pi? Yndw, mae'n iawn. Dwi'n licio'r tison hefyd de, so mae'n iawn.
A dyna be oedd Bore Bach Difyr efo'r disgyblion. Ac atyn arall sy'n hoff iawn o Riva SC wedyn. Yn fardd ac yn newyddiadurwraig, mae Karen Owen hefyd a gradd mewn mathemateg. Wel Karen, dwi 'di dysgu lot am y pei 'ma heddiw rwan iawn. Ie. Ond ers hynny, dwi'n gweld cylchoedd yn bob man. Wel dyna ddim yn beth rhyfedd achos 'dan ni'n byw mewn byd o gylchoedd. Yy ma' nhw'n bob man ne' pan ma' glaw yn disgyn i bwll o ddŵr a ma'r cylchoedd bach yn dod wedyn ma'r ma' jyst cylchoedd yn bob man. Ond pa mor arwydd o câl wedyn o'dd gwaith William Jones ta? Rwan 'da ni'n cymryd pei, does 'na pei 'di bod erioed ond ar y pryd oedd o'n oedd o'n dipyn o beth. Fe oedd 'na hogyn bach o Sir Fôn oedd o'n troi i Mis Cylchoedd efo pobl fatha Isaac Newton ac yym wedyn mi oedd y ffaith bod o 'di deud wel pei ddefnyddiwn ni yym mi oedd o'n gam sylweddol ond mi oedd o'n hefyd yn perthyn i'r traddodiad mwy o ddefnyddio un o symbolau neu un o lythrena y gwyddor Groeg. A dy Sadwrn 'da ni'n dathlu diwrnod pei yma yng Nghymru. Ond hyn i gyd wedi gychwyn gan yr Americanwyr, nôl ym 1988. Yn wahanol i ni, mae'r Americanwyr yn sgwennu'r dyddiad yn groes, efo'r mis cyn y diwrnod. Ac oherwydd hynny, mae'n amlwg pam fod Dydd Sadwrn yn ddiwrnod da i ddathlu, gyda deg digid cyntaf y Pau yn cyfateb â'r dyddiad ac amser penodol. Felly, am chwe munud ar hugain a 53 o eiliadau wedi naw y bore, ar y pedwerydd ar ddeg diwrnod o'r trydydd mis, Mae'n amser dathlu diwrnod Pi, felly dathlwch mewn steil, neu dathlwch mewn cylchoedd.